Diolch yn fawr iawn, Elin, am y cyflwyniad, ac mi hoffwn i ddiolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i draddodi'r ddarlith hon, ac felly i gael y cyfle i dalu teyrnged i ysgolhaig y bum yn ddigon ffodus o ddod i'w adnabod yn ystod i flynyddoedd ola'. Do, o'n i ddim wedi bod yn fyfyriwr iddo am resymau amlwg, um, ac i ddweud y gwir, pwnc fy noethuriaeth y Seint Greal um, oedd wedi uh, bod yn gyfrifol am y cysylltiad cyntaf geisio efo fo. Roedd yr athro Thomas Jones, Aberystwyth, wedi marw ddwy flynedd cyn i mi ddechrau ar y gwaith ymchwil, a mi ges i wybod bod Ceirwyn wedi ymgymryd â'r dasg o gwblhau golygiad uh, ei gyn-gydweithiwr o ran gyntaf y Seint Greal. sy'n cyfateb i rhamant Ffrangeg La Quête du Saint Graal. Yn ystod y blwyddyn gyntaf yn noethuriaeth ddoes i i Aberystwyth i weithio ar llawysgrifau yn y llyfrgell ac mi drefnodd Misus Mair Jones, gweddu Thomas Jones, i mi gyfarfod Ceirwyn. Mi ddoes i o'r nabod o'n well ar ôl i mi ddychwelyd i Gymru a buodd o'n hynod o garedig a chefnogol i mi ar hyd y blynyddoedd. Ac Un o'r pethau'm trafod bob amser efo Ceirwyn oedd ehangder ei ddarllen a'i ddysg, ac hefyd i barodrwydd i groesawu syniadau a safbwyntiau newydd, ac i wrando ar y rhai oedd yn herio'r drefn. Un enghraifft o hyn, yym, pan gafodd, mi gafodd pedair ohonon ni, Margaret Haycock, y diweddar, yym, Cathy Hughes, yy, wel, mae Curtis Hughes Murphy, um, Elina Powell a Mina, mi gawson ni gyfle i gyflwyno Astudiaethau Ffeminyddol i'r Academi Gymreig yn eu cynhadledd ym Man Aberystwyth ym mis Mawrth 1985, a mi ofynson ni Ceirwyn a fydda modd i ni gyhoeddi'r trafodion mewn rhifyn arbennig o'r traethodydd. Mi gytunodd yn syth â rhoi rhwyddynt i ni ymgymryd â'r gwaith yn ein ffordd ein hunan, gan gynnwys comisiynu clawr arbennig gan Mary Lloyd Jones. Mae'n siŵr bod rhai o ddarllenwyr ffyddlon Methodistaidd y cylchgrawn wedi synnu bod Caerwyn wedi bod mor ffôl a gadael i griw o ffeministiaid peryglus daflu coctêl Molotov i un o gysegyrfannau'r hen gorff. gan geisio tanseilio'r drefn bartriarchaidd, ond gwenyn rhadlon nath Ceirwyn, a diolch i ni am ein gwaith. A gyda llaw, dwi ddim yn gwybod os oedd o wedi deall mai Wesleyaid, nid Methodistiaid, yw rhain. Um, Mae'n hen daid yn y gornel dde, a'i frawd uh, Uncle David yn ar y chwith, a Wesleyaid pybyr, oedd ddim bob amser yn cytuno efo'r um, Calfiniaid. Beth bynnag, Heddiw, dwi'n mynd i roi fy sylw at y maes hwnnw a oedd wedi caniatáu i mi ddod i adnabod Ceirwyn yn gynta, ac dwi am edrych o'r newydd ar y cymeriad cyfarwydd Peredur fab Efrog, gan ddechrau gyda'r chwedl Historia Peredur fab Efrog, a gweithio am yn ôl ac wedyn ymlaen. Dyma'r chwedl yma, fydd, os liciwch chi, yr echel i'r cwbl. Mae 'na... mae'n siŵr bod lot ohonoch chi'n gyfarwydd â hyn i gyd. Mae pedair llawysgrif ganoloesol, a mae rhain a'r testunau ynddyn nhw wedi trafod yn fanwl dros y blynyddoedd, yn enwedig yn y gyfrol o ysgrifau Cannwyll Marwchogion, a olygwyd gan Sioned Davies a Peter Wyn Thomas yn 2000. Mae Mae Historia Peredur yn cyfateb yn fras iawn i Le Conte du Graal, rhamant Ffrangeg anorffenedig a gyfansoddwyd gan Chrétien de Troyes rhwng 1182 ac 1190. Oedd hwn yn un o destunau mwyaf dylanwadol y cyfnod, ac yr un cyntaf am y greau. ac o, mi ddaeth yn ddechreubwynt i gorpws anferth o lenyddiaethau mewn llu o uh, ieithoedd Ewropeaidd. Ar wahân i'r Gymraeg, esgorodd ar fersiynau newydd yn Hen Norwyeg, Almaeneg, a mae yna chwedl Wyddeleg am y ffŵl mawr um, sydd â pherthynas hyd braich efo hi. Ond roedd tasg yr addasydd o Gymro yn wahanol i, i'r rheiny, oherwydd bod y gan Gymru eisoes draddodiadau Arthuraidd. Felly, yn hytrach na chyflwyno deunydd a chymeriadau hollol ddiethr i'w gynulleidfa, yr her o flaen awdur fersiwn cyntaf Historia Peredur oedd sut i drawsblannu cynnwys Ffrangeg i gyd-destun Cymraeg. a hynny ar ben y dasg o bontio rhwng dau genre. Mae'r, mae, ar y naill llaw mae gennych chi'r rhamant Ffrangeg ar fudr ac odl, um, ac a gynllunwyd gan awdur unigol fel gwaith llenyddol ysgrifenedig. A'r ochr arall mae gennych chi'r traddodiad storïol Cymraeg, rhyddiaith yn unig, ac mae gwaddol dulliau llafar o gyflwyno naratif yn dal arni. O ran y cynnwys hefyd, wrth gwrs oedd pethau fel lleoliadau daearyddol, natur y gymdeithas ac yn y blaen yn dra gwahanol. Ond nid cyfieithiad neu addasiad syml o'r Conte Crawl yw Historia Peredur, oherwydd mae'n cynnwys episodau sydd ddim yn cyfateb i unrhyw ddeunydd yn y Ffrangeg, a mae hynny'n wir am y fersiwn byr, fel y gawn yn Peniarth Saith, yn ogystal â'r fersiwn hir sydd yn y Llyfr Gwyn a'r Coch. Ond dwi eisiau canolbwyntio ar y prif gymeriad ac edrych ar y esblygiad hwnnw trwy'r gwahanol destunau a chyfnodau.

Mae mae hon yn perthyn i ddiwedd y drydydd ganrif ar ddeg, ond afraid dweud bod y testun ei hun yn debygol o fod tipyn yn gynharach, efallai yn deillio o'r hanner cyntaf neu hyd yn oed y chwarter cyntaf yn yn y drydydd ganrif ar ddeg. Pam y dewiswyd Peredur fel awd- arwr cyfatebol i'r Perceval Ffrangeg? O'r enwau personol a ddiogelwyd mewn testunau hŷn, Peredur mae'n debyg yw'r enw agosa at Perceval petai ond i fod yn dechrau gyda'r un llythrennau neu seiniau, a mae'r enw'n digwydd yn gynnar iawn. Ond, nid yr un cymeriad ydi o bob tro. Peredur mab Eluther, neu Elifer, sydd dan sylw yn yr Annales Cambriae um, ac yn yr Acha yn uh, llawysgrif Harley 3859, nid Peredur fab Efrog felly. Um, felly, o cyn uh, 1100 mae gennym ni Beredur ond nid yr un un. O osod o'r neilltu achosion o'r enw Moel heb fawr o gyd-destun, o fewn lle yn yr Oesoedd Canol, ceir enghreifftiau o'r enw Peredur gyda thad-enw, neu gydag ansoddair, neu gydag enw'r lle y cysylltir y cymeriad ag o. Mae'n amlwg felly bod angen craffu ar ail elfen yr enw i weld ai'n Peredur ni neu cymeriad arall sydd dan sylw. Um, dim ond rhai enghreifftiau yw hyn, jyst i roi rhyw fath o, o syniad i chi. Chydig iawn o fanylion gawn ni am rai o'r cymeriadau hyn yn y testunau lle maen nhw'n digwydd, a weithiau mae mwy nag un ffurf yn gallu dynodi'r un cymeriad. Uh, mae Patrick Sims Williams yn ei gyfrol ddiweddar ar englynion y bedda, um, uh, wedi, wedi dod i'r casgliad, mae'r un un yw Peredur Beiswyr, Peredur Beiswyn a, ac o bosib Peredur Penweddig. Ond yr hyn am trawodd i yw mod i heb ddod o hyd i'r ffurf tad enwol Peredur Fab Efrog, enw arwr o chwedl, yn y ffynonell a cynnar. Eto i gyd, mae'r enw yna'n cael ei sefydlu'n syth bin yn y chwedl. Mi gollwyd dechrau'r hanes yn y llawysgrif gynharaf, yn Peniarth 7, ond o fewn y chwedl, hyd yn oed yn y fersiwn yna, mae ma, ma cyfeirio at yr arwr wrth i dad-enw Peredur fab Efrog. Dyna sut mae'r Corach yn ei gyfarch pan mae'n cyrraedd Llys Arthur am y tro cyntaf, er enghraifft. Yn y llawysgrifau eraill lle mae dechrau'r stori gynnon ni, mi gawn ni'r math o fformiwla agoriadol sy'n gyfarwydd i ni o Geincia'r Mabinogi a chwedlau eraill Cymraeg Canol, lle sefydlir enw'r prif gymeriad, enw'r tad a lleoliad um, uh, daearyddol. Felly Efrog, Iawr, buodd Iawr llaeth yn y gogledd, a seithfed mab uh, Peredur y gelwid. Felly mae Peredur, y Peredur yma, a'i deulu yn cael i lleoli yn y gogledd, ni'n cymryd yr hen ogledd, yn union fel Peredur fab Elifer yn yr achau cynnar. Ac wrth droi'n ôl at yr hen gerdd, mi gawn ni hyd i enw Peredur ymhlith y milwyr a goffeir yn y Gododdin, ond gyda chyfenwau ansoddeiriol yn hytrach na'r tad enw. Yym, felly, Peredur arfau dur. Wel, yn amlwg, mae arfau dur yn enw gwbl addas i ryfelwr, ond hefyd, wrth gwrs, mae modd dehongli'r enw personol Peredur fel pâr, lluosog parau neu peri, sy'n golygu gwaywffon, a wedyn yr ansoddau dur. Yym, yn fama, mae'n werth nodi bod ni'n cael y ffurf Paredur yn ogystal â Theredur, yym, a'r copïwyr weithiau'n cloffi rhwng y ddwy. Yym, oherwydd bod sill gyntaf yr enw yn ddiacen, mi all fod union ansawdd y llafariad yy bod yn aneglur i'r glust. Ond ma'... Isio cofio hefyd, dwi'n meddwl, ma', yym, fan'na. Yym, Ond mewn cyd-destun ysgrifenedig, mae mae gennych chi'r talfyriad graffig safonol pi efo llinell ar draws y cynffon, um, a mae mae hwn yn cael ei ddefnyddio i ddynodi par neu pêr, ac mae mae hyn yn ddigon cyffredin yn Peniarth 7 ac yn y Llyfr Gwyn, a mae gennych chi enghraifft fanna o pêr redur. Felly mae'n amlwg bod 'na Ch'mod, ma' ma' rhai dirsawdd sy'n darllen penderfynu ai fel Peredur neu Peredur maen nhw'n mynd i ddehongli. Mae'r cyfeiriad at Peredur arfau dur yn y Gododdin yn tystio bod milwr da, dewr o'r enw Peredur ymhlith arwyr yr Hen Ogledd. Ond heb i dad-enw, does dim sicrwydd mai'r un un ydio ag arwr y chwedl. Ac wrth gwrs, nid yw cyd-destun y Gododdin yn Arthuraidd. Mae 'na gyfer, gyfeiriad enwog at uh, Arthur, lle mae hwnna wedi mynd, na ni. Um, ond mae o yno fel cymhariaeth yn unig, mae o yno i ddynodi delfryd arwrol, um, nid, nid y fo yw un o'r, uh, o'r milwyr sydd wedi ei lladd yn, yn, y, yn, y, yn y frwydr.

adnabyddus iawn sydd yn, um, yn ymwneud ag Arthur, um, yn uh, y llif du, uh, pa gŵr yw'r porthor, a pryddeu nhw'n yn, yn llif Taliesin. Ond, um, ond does dim sôn am Peredur yn y rhain, mae sôn am Cai yn uh, Yn yn y Pa Gŵr, mae yna lot o sôn am gampau cae yn fanna, um, ond, ond dim sôn am Peredur yn y naill na'r llall. Ac yn trio fy meirch sydd eto wedi uh, cadw yn Llyfr Du Cyfyrddin, um, mae yna ma na gyfeiriad at Cei a hefyd at Ywain, ond, ond ddim at Peredur. Ac uh, mi gofiwn ni o feddwl am ddwy ramant arall Critian a addaswyd i'r Gymraeg, Mae gynnon ni Owain fab Urien a Geraint fab Erbyn yn amlwg yn yn y canu cynna, cynnar. Wrth gwrs, mae'n bosib mae hap a damwain uh, a colli tystiolaeth ysgrifenedig sy'n gyfrifol am absenoldeb Peredur fab Efrog o'r ffynonellau cynnar hyn. Ond pe basa Peredur fab Efrog yn hysbys fel arwr o bwys, O'n i gallu disgwyl y bydda, y bydda'r enw, byddai'r enw, o leia, yn cael ei grybwyll ambell waith. Eto i gyd, hyd yn oed yng ngwaith, yng ngwaith Beirdd y Tywysogion, dim ond unwaith y ceir cyfeiriad ato fo fel cymharydd wrth ganu Mawl Noddwr, a hynny mewn cerdd gan Bleddyn Fardd. Ac mi allwn ni fod yn sicr yn fan hyn, mae'r un, un un peredur a'r chwedl ydio gan bod y bardd yn cynnwys uh, ei dad enw. Mae Barry Lewis yn pwysleisio mae dyma'r cyfeiriad cynharaf at Peredur Fab Efrog gan unrhyw fardd, a bod y defnydd o'r gair marchog yn, ar ddiwedd yr ail linell 'na, yn awgrymu cysylltiad gyda Historia Peredur. Un o Feirdd Llys Tywysogion Gwynedd oedd Bleddyn Fardd, felly mae o'n cael ei gysylltu efo'r un rhanbarth a'r fersiwn cynhara sy gynnon ni o chwedl Peredur yn Llawysgrif Peniarth Saith. A mae Rhian Andrews wedyn yn dyddio'r gerdd rhwng haf 1276 a gwanwyn 1277. Felly, mae cronoleg a tharddiad daearyddol y gerdd hon yn caniatáu'r posibilrwydd fod Bleddyn Fardd yn gyfarwydd â'r chwedl ac mai o'r fan honno y cododd o'r enw yn y ffurf hwn. Felly, o fynd yn ôl at awdur fersiwn cyntaf Historia Peredur, lle gafodd o afal ar enw Peredur fab Efrog. A dwi'n ama mai yng ngwaith Sieffre o Fynwy uh, oedd hynny. Um, o weithiau am yn ôl yn gronolegol, yn y Vita Marlini, mae yna Beredur sy'n gysylltiedig â'r gogledd, Ond, fel y nododd Basil Clarke yn ei olygiad o'r testun, um, peredu'r mab Elifer gosgodd fawr di hwn, um, yr un sy'n cael cyfeirio ato fo yn y Harley and Genealogies a'r Annales Cambriae. O droi at y Historia Regum Britanniae a Brit y Brenhinedd, mae yna ddau gymeriad o'r enw Peredur. Um, ac dwi'n falch o fedru dangos i chi bodread o, o y peredur a'i, ai frawd yn fanna. Mae hynny'n un o'n hoff luniau i mewn unrhyw lawysgrif um, Cymraeg. Um, felly mae'r peredurus ma, neu peredur, yn un o bimp o feibion morfidus neu morydd. Yym, mae gynno fo, mae yn, uh, en, mae, mae yn frawd i Elidurus, Elidur, a Eugenius neu Ywain. Wedi dirseddu Elidur, mae Ywain a Pheredur yn rhannu'r deyrnas rhyngthyn nhw, gyda Peredur yn frenin ar yr Alban a'r tiriogaethau i'r gogledd o Afon Humber, gan ddod yn frenin ar y cwbl ar ôl marw, uh, marwolaeth ei frawd, uh, Owain. Um, wedyn mae, mae, mae yna gysylltiad yn barod efo Peredur a Gogledd Ynys Prydain, sydd yn gyson â, â historia Peredur, ond does dim cysylltiad rhwng Peredur ap Morydd a'r brenin Arthur, a dyw'r cronoleg ddim yn gweithio chwaith, achos mae, mae, mae, um, Owain yn, y brenin Owain yn rhif 36 yn y rhestr ac um, mae Arthur yn rhif 106, felly mae yna 70 o frenhinoedd rhyngthyn nhw. Ond uh, dyma'r ail un, a mae yna gysylltiad rhwng Peredur mab Eridur ac Arthur, oherwydd mae'n cael ei enwi gan Sieffre ymlith y rhai ddath i Lys Arthur yng Ngharllion i ddathlu'r Silgwyn. Eto yn yr Historia, mae yna frenin o'r enw Ebraucus neu Efrog. Ond gall hwn ddim fod yn dad i bere- i- i'r un Peredur gan bod nhw'n perthyn i gyfnod llawer cynharach. Efrog yw chweched brenin y Brythoniaid yn ôl Sieffre. A, a mae o, wrth gwrs, um, yn, uh, yn perthyn i Ogledd yr Ynys, ac uh, yn ôl Sieffre mi sefydlo ddwy ddinas yno, Allt Glyd, Dumbarton, ac wrth gwrs Caer Efrog. Tybed felly mae yn yr Historia Regum Britanniae neu Brut y Brenhinedd y yn hytrach nag unrhyw ffynhonnell Gymraeg y y y cafodd yr awdur hyd i'r enwau 'ma pan oedd o wedi ymgorff- y ymgymryd ac ymgorffori hanes Perceval yn y traddodiad Cymraeg. Ai trwy Sieffre y daeth Peredur am y tro cynta i gylch y Brenin Arthur, hynny yw, ai awdur y chwedl Creodd Peredur ef fab Efrog trwy gyfuno enwau ar gymeriadau yn yn yr Historia oedd yn perthyn i gyfnodau gwahanol yn hanes y Brythoniaid. Mae'r ffurf Peredur fab Efrog yn yn digwydd yn chwedl Geraint fab Erbyn. Mae enw fo mewn rhestr o yym o aelodau mintau sy'n hebrwng geraint yn ôl i'w wlad. Wrth gwrs, dyw, dyw rhestr enwa ddim o angen rheidrwydd yn mynd i fod yn sefydlog, yn i'n meddwl am, uh, am uh, Cilwch ag Olwen er enghraifft. Ond ar wahân i hynny, Dwi wastad wedi teimlo bod chwedl Geraint yn adlewyrchu byd wedi normaneiddio llawer llawer mwy uh, nag yw, yw'r byd yn fersiwn cyntaf Historia Peredur. Os dach chi'n edrych ar y gwahanol fersiynau o Peredur, yn sicr mae yna ma yna ddatblygiad, a mae yna fwy o normaneiddio wrth bod chi'n mynd o o peniath 7 trwy peniath 14 a wen, wedyn at y fersiwn hir yn y llyfr gwyn a'r llyfr coch. Felly dwi'n dwi tueddu i um, i ama mae o Histori a um, Peredur, mae'r cyfeiriad yn Geraint yn tarddu. O, trwy'n ôl at yr epitheda, da ni wedi gweld Peredur arfau dyr yn y gydoddyn, ond mae arwr uh, historiau Peredur hefyd ag epithed sy'n arwydd o'i fedra milwrol, sef Peredur Palad yr Hir, Peredur I Weuw Ffon Hir. Dyma'r enw a ddyfynnir gan Edlym Gleddyf Goch yn fersiwn hir y testun, a mae hyn mewn episod sydd ddim yn cyfateb i ddim byd yn y Ffrangeg. Uh, pa, ma, gofynnir i Edlym beth yw enw ei arglwydd a mae'n dweud Peredur Baladur Hir. A hyd y gwelai, dyma'r enghraifft gynharaf sydd gennym ni o'r cyfenw hwn. Os yw'r Ac os yw'r enw Peredur ynddo'i hun yn adleisio pâr, neu peri, a dŷr, bydda cyflethreniad neu gydseinedd Peredur Paladr Hir yn apelio'n arbennig at y glust. So, mi all fod yn rhywbeth oedd yn apelio, bod 'na dinc arbennig i hwnna mewn cyflwyniad llafar o flaen cynulleidfa. Mae'r mae Peredur Paludur Hir yn digwydd mewn chwedl arall, Breuddwyd Rhon Abwy, ble mae o eto mewn rhestr, uh, mae o'n un o gynghorwyr Arthur um, sy'n cael ei rhestru tua diwedd y testyn. Wrth gwrs, problem breuddwyd Rhonabwy yw bod ni ddim yn gwybod yn, yn, yn, yn saff o i ba gyfnod mae'n perthyn. Mae, mae yr unig lawysgrif sydd gennym ni yw'r llyfr coch sydd yn rhoi terminus antiquem hwyr iawn, sef 1400. Uh, a mae yna lot o ddadlau wedi bod am uh, yr union ddyddiad. Ond dwi, um, dwi wastad wedi dadlau bod um, y ffaith bod o'n dychan yr holl um, fyth cwrtais um, a'r holl fyd arthuraeth cwrtais yn, yn golygu bod rhaid iddo fod yn hirach na Peredur Owain a Geraint, achos mewn ffordd mae o'n, mae on dychanu'r math o fyd sydd yn, yn, yn rheini. Os da chi'n tynnu'r tair um, uh, chwedl yna allan o'r hafaliaid, um, mae'n anodd gweld um, lle, sut mae yn union mae'r ma um, ma, ma dychan yn mynd i, i frathu. Os, os yw'r ddadl hon yn dal dŵr, mae yna le felly credu bod y cyfeiriadau Beredur Baladr Hir yn, yn Bredur Hwnabwy hefyd yn deillio o historia Peredur, yn hytrach na gadlewyrchu tryddori'r cynharach. Wrth gwrs, mae yna dipyn o gyfeiriadau um, at Peredur fab Efrog gan y cywyddwyr, ond eto mae'r dyddiad yn caniatau i ni um, uh, i, i caniatau'r posibilrwydd bod, bod rhain wedi tynnu o'r, or chwedl. Ac wrth gwrs, efo uh, cyfeiriad, mae yna gyfeiriad at Ywain, er enghraifft, sydd yn amlwg yn dod o'r, or chwedl, Yym, achos mae'n ma' ma' cyfeiriad ato fo fel Iarll y Cawg er enghraifft, so bydde rhaid bod hwnna wedi dod o Iarll Ys y Ffynnon. Felly, da ni'n gwybod bod y, uh, y, y cywaddwyr yn, yn troi at y testunau yma ar gyfer uh, ffindio enwau ar gyfer cymariaethau. Dros y blynyddoedd, dwi ac eraill wedi cymryd yn ganiataol bod awdur fersiwn cynharaf Peredur yn, wedi medru, uh, Historia Peredur, wedi medru impio y uh, cymeriad y Perceval Ffrangeg a'r gymeriad o'r enw Peredur, neu Peredur a Fab Efrawg yn hytrach, um, oedd, oedd, oedd na gorpws yn barod o straeon amdano fo. Mater o ychwanegu i'r corpws hwnnw anturiaethau newydd wedi benthyg o'r Ffrangeg fydda hi wedyn, a'u priodoli nhw i gymeriad oedd eisoes yn gyfarwydd i'r gynulleidfa darged newydd. A bydda hyn, wrth gwrs, yn hwyluso'r ymgorffori, yym, ymgorffori cymeriad Ffrangeg yy nodweddiadol o ramant Ffrangeg i'r cyd-destun Cymraeg, a a chreu'r chwedl hybrid sydd gennym ni yn, yn gymysgedd o elfennau estron a rhai brodorol. Ond mae'r diffyg sôn am unrhyw Peredur ap Efrog a'i anturiaethau cyn y chwedl sydd gennym ni amdano yn peri mi gwestiynu'r rhagdybiaeth honno ac i ystyried y datblygiad gwahanol. Tybed a wnaeth yr awdur y fersiwn cynnar, gan nad oedd y traddodiadau cynnar y Gwyddau a oedd o'n gwybod amdanyn nhw yn cynnig rhywun allai gyfateb yn rhwydd i Perceval Chrétien de Troyes, wedi mynd ati i godi'r enwau Peredur ac Evrog ar wahân o'r Historia Regum Britanniae neu'r Brit. Ond ta o ran y cronoleg fan hyn, mae'r llawysgrifau cynharaf sydd gennym ni o'r Brit heddiw yn, yn deillio o ganol y drydydd ganriad ddeg. Ond mi all fod y cyfieithyr cyntaf o'r Lladin yn ddipyn hŷn, wrth gwrs. A mae Patrick Sims Williams wedi tynnu sylw at dystiolaeth fod ambell un o feirdd y Tywysogion uh, yn dechrau ymgynefino a chynnwys Brit y Brenhinedd cyn diwedd y ddeuddegfed ganrif, a gan fenthyg ambell i enw, uh, wps, uh, na ni, ia, uh, personol uh, honno fo. Ac um, mae Patrick yn, uh, yn dweud, felly, erbyn diwedd y ddeuddegfed ganrif, roedd Brut y Brenhinedd mewn rhyw ffurf neu gilydd yn hysbys yn llysoedd Powys a Gwynedd. Felly bydda ddim yn amhosib i i awdur y fersiwn cyntaf Peredur i gael at y gynnwys y brut. Ond o ddychwelyd at Historia Peredur, o ble ddath y rhannau hynny o honi sydd ddim yn cyfateb i unrhyw beth yn Ffrangeg, ac y rhai da ni'n disgrifio fel arfer fel rhai cynhenid Cymraeg? Dwi'n meddwl yma am y campau mae Peredur yn eu cyflawni er mwyn ennill serch Angharad Llaweurog. Dyw rhain ddim yn hysbys o ffynonellau Cymraeg eraill cynharach, ond mi all hynny fod yn ganlyniad i droion ffawd llawysgrifau. Fel arall, mae'n bosib bod nhw wedi aros yn y cyfrwng llafar. Ond os oedd y straeon um, yn bodoli'n barod, a oedden nhw wedi priodoli i'r un un peredur ac yn y chwedl, neu i ryw beredur arall, neu hyd yn oed i gymeriad o enw gwahanol. Ai'r un un yn reiddiol oedd Peredur Fab Efrog a Pheredur Paladr Hir? neu ai awdur Historia Peredur yym sydd yn gyfrifol am un o dau gymeriad gwahanol? Sawl Peredur oedd 'na? Beth bynnag fo'r gwirionedd, dwi ddim yn, dwi'm yn meddwl bod modd ama mai awdur creadigol iawn luniodd y fersiwn ysgrifenedig gynhara, ac mae'r awdur hwnnw sydd wedi creu cymeriad y chwedl, a hynny o gymysgedd o ddeunydd o wahanol ffynonellau. Mi symudwn ni ymlaen mewn amser um, i ddiwedd y bedwar ganriad ddeg ac i lawr o'r gogledd orllewin i Gwmtawe. a i drafod y Saint Greal. Yr, y testun a ddath, ddath a fi i gysylltiad efo Ceirwyn am y tro cynta. Mae yna ddwy lawysgrif ganoloesol, uh, pennaeth un ar ddeg o ddiwedd y bedwaredd ganrif a, ar ddeg, ac, ac um, wedyn mae uh, NLU 3063 sydd um, wedi copïo o Peniarth un ar ddeg, um, ond efo'r testyn wedi i ddiweddaru rhyw chydig bach. Mae'r, ac mae, mae Peniarth un ar ddeg, fel mae siŵr bod chi, lot o'n chi'n gwybod, yn llaw um, Hywel Fychan, un o brif gopïwyr Llyfr Coch Hergest. Ac um, mae'r y testyn sydd yn y Sinc Real, mae, mae o'n gyfieithiad yn hytrach nag addasiad o ddwy ramant La Quête du Saint Graal sydd yn rhan o Gylch y Volga neu Cycle de Lancelot ac wedyn Perles Faus neu Le Haut Livre du Graal. A mae'r ddwy ramant yma yn, yn, uh, wedi, wedi cyfansoddi Ym troad, wel, dechrau'r drydydd ganrif ar ddeg, da ni'n meddwl. Ac mae yna ma le i gredu mae Penrhyn ar ddeg oedd y copi glân cyntaf o'r cyfieithiadau um, hyn ar sail uh, peth uh, tystiolaeth fewnol. Ac wrth gwrs, um, da ni wedi casglu ar hyd y blynyddoedd mae ar gyfer Hopcyn ap Tomos uh, y noddwr pwysig na um, paratoiwyd y gwaith um, oherwydd y cysylltiad efo'r un scriptorium. A gyda llaw yn y Saint Grail, neu y stori y Saint Grail, mae'r ma, ma, ffurfiau yna ar gael yn y testyn, ac dyma'r tro cyntaf i'r gair greal gyda'r ystyr yma, sef y, y, y llestr y gyfrin, um, ddigwydd yn y Gymraeg. Um, dio ddim wrth gwrs yn digwydd yn Historia Peredur, a dyna pam Oedd Natalia Petrovskaya yn ei llyfr diweddar ar y chwedl wedi rhoi teitl arno, uh, arni, um, This is not a Grail romance. Felly, yn wahanol i Historia Peredur, ni, ddim, di hwn ddim yn addasiad er bod, uh, bod na um, rhyw, rhywfaint o, newi, o newidiadau um, er mwyn a wneud, wneud y testun yn fwy hygyrch i'r gynulleidfa darged newydd. Ond mae yna ma broblemau efo dewis y rhain. Um, yn wahanol i Historia Peredur, yn y ddwy ramant Ffrangeg, Mae Cristnogaeth wrth galon y naratif, a mae'r ddwy yn hawlio statws llyfrau sanctaidd. Yn t- mae fel bod y stori yn tarddu o ffynhonnell um, ysbrydol neu nefolaidd, angel yn achos y Perlas Fawr. Wedyn, uh, mae mae'r ddwy ran yn cyflwyno, neu'r ddwy ramant, yn cyflwyno i ni ddau fersiwn tra gwahanol o'r cais am y greial. prawf ysbrydol sydd o flaen marchogion Arthur yn y Cet, er nad yw pob un ohonyn nhw ddim yn deall hynny chwaith ac yn mynd ar gyfeiliorn. Ond yn y Perlus Faws mae'r anturiaethau yn rhai diriaethol. Yn y Perlus Faws, Cristion yn ei lawn arfau, yn lladd paganiaid neu'n eu troi'n Cristnogion yw'r arwr. Ond yn fwy na'r gwahddinaethau hyn, yn y cet, nid Perceval neu Peredur yw'r arwr, y prif gymeriad felly, ond Galaad neu Galahad, fo sydd yn ennill y cais am y greal. So mae'r hyn Peredur druan yn, yn cael ei ddiraddio i fod yn fath o proxime accesit i Galahad. Dim ond Galahad sy'n cael y gweledigaeth um, gyflawn o'r greawn. Mae o'n marw wedyn um, achos dyw, dyw, um, dyw, uh, rhywun, dyw corff dynol ddim yn gallu um, dygymod ar ffasiwn weledigaeth. Ac ar hynny mae Peredur yn troi'n feidwy cyn iddo yntaf farw ymhen blwyddyn a deufis. Serch hynny, mae'r cyfieithyr neu neu cyfieithwyr yn cyflwyno'r gwaith fel un testun, nid, a dio ddim yn sôn am uh, um, wps, lle mae awan? Na ni. Um, dio ddim yn sôn am ddwy ramant, ond am ddwy ran o'r un gwaith. Um, felly, yn, yn y Ffrangeg, mae'r ma mae ma cets yn defnyddio'r um, term licont sydd fel arfer yn golygu rhyw fath o um, ŵr chwedl sydd tu ôl y ffynhonell uh, yn y pen draw fel petai. Um, ac wedyn um, yn y perles faws uh, mae sôn am o lifr y, y, y, y llyfr mawr y greia um, ac wedyn mae'r ma cwbl wedi wedi rannu yn, yn geincian. Um, ac yn yr ail ran, does dim sôn o gwbl am, am galahad. Da ni'n symud yn ôl i, i Peredur fel tysa'r rhan gyntaf ddim wedi bod. Merch o dewr ond diwiol a myfyrgar yw Peredur yn y rhan gyntaf. Um, felly mae'n wahanol iawn i'r cymeriad rhyfelgar o'r un enw yn Historia Peredur. Um, ac yn, yn Israel a Peredr, wrth gwrs, mae yna rhywfaint o sawr y rhyfelwr garw yn dal ar yr arwr um, er iddo gael dysgu rhywfaint o foes a mynyd yn llys yr ewythr cyntaf. Dyw'r darlun ohono fo'n meddwi ac yn troi'n anghwrtais o ddafodrydd yn ei ddiod wrth y bwrdd bwyd ddim yn gydnaws o gwbl a delwedd um, gwrtais arwr Le Conte Graal. A does dim amheuaeth fod Peredur Ail Ran y Saint Greal yn agosach at arwr Historia Peredur nag yw Peredur y Rhan Gyntaf. Brwydra a buddugoliaethau ysbrydol, defosiynol sy'n dod i ran Perceval y Cet, ond mae Perles Faws, Peredur, yn yr ail ran, yn ymladdwr go iawn, yn gorchfygu paganiaid, ac yn hynny o beth ddim mor wahanol i Peredur y chwedl sydd yn profi ei hun yn filwrol yn erbyn dynion sydd ddim yn Gristnogion er mwyn ennill llaw Angharad Llaweurog. Ond yn y Perlys Ffawt hefyd mae ail thema sy'n gydnaws â'r chwedl Gymraeg, a mae'r ail thema yma'n gweud trwy'r stori, sef dyletswydd yr arwr i ddial am gam anfeithbid a'i deulu. Rhaid iddo ddial ar Arglwydd y Corsydd am ddwyn llawer o gyfoeth Efrog i dad. A mae'r thema yma, wrth gwrs, yn adleisio'n adleisio fersiwn hir Historia Peredur, lle mae datgelir ar ddiwedd yr hanes fod Peredur wedi dynghedu i ddial ar wyddonod Caerloyw am ladd ei gefnder a chloffi i ewythr. Yn y Saint Grail, pan gyflwynir thema dial am y tro cyntaf, mae'r cyfieithydd yn dangos dyfeisgarwch a gwybodaeth o, o draddodiadau Cymraeg cynharach. Um, mae'n, uh, mae'n dewis galw tad Peredur yn Efrog, Iarll, fel yn Historia Peredur, yn lle Julin le Gros neu Alain le Gros sydd yn y Perlesfaws. Ac yy a wedyn mae'r darn yma yn dangos i um, ddyfeisgarwch wrth geisio, yn, yn, uh, geisio trosi y darn am enw'r mab. Yn y Ffrangeg, um, mae'r awdur yn dweud bod y mab a'r enw Pelles Fawrs, sy'n golygu Pêr les Vaus, colli y dyffrynnoedd, oherwydd bod y Sir de Mar wedi cymryd y rhan fwyaf o'r, o ddyffrynnoedd Camelot. Wedyn, mae'n cyfieithydd annwyl ni, Yym, wedi, wedi gweld i gyfle fan hyn, ac uh, enw yw Peredur pan aned y mab y peres i dadroi arna o'r enw Par Dyr. Ac wedyn mae o mor, mor falch o fod wedi ffindio'r ateb yma i'r chwarae'r eiriau. Mae o'n, mae on ail adrodd sawl gwaith jyst i, i, i, i ddangos i hun. Um, Ond wrth a adrodd hanes mebyd y y bachgen, mae perlysfaws yn amlwg wedi y y rhamant Ffrangeg wedi dylanwadu gan hanes magwraeth Perysifal yn rhamant Chrétien de Troyes. Ond yn y sync real, mae'r cyfieithydd yn medru adleisio historia Peredur yn y darn hwnnw. Ac roedd y cyfieithydd hefyd yn eitha hyddysg yn y traddodiadau Cymraeg achos mae o'n gallu ffindio enwau Cymraeg ar nifer o'r cymeriadau i, uh, lle, uh, yn lle yr enwau Ffrangeg. Owain am Ifan, Gwalch Mem Gofan wrth gwrs. Um, efo Cai mae o'n rhoi i, i enw, i, um, i gyfenw uh, traddodiadol Cei Hir. um, sydd yn adleisio'r cyfeiriadau at y gŵr hir um, yn Historia Peredur, ac mae'n cyfeirio hefyd at llachais, felly mewn uh, un o'r testunau um, hen Gymraeg. Mae hefyd yn codi um, ambell enw lle fel Yn Is y Cedyrn, da ni'n uh, gyfarwydd â hwnna wrth gwrs o ail gainc y Mabinogi. Um, na ni pan mae'r ma, ma forwyn foel yn esbonio pam y collodd hi gwallt a mae'r cyfieithydd wedi ychwanegu'r enw yma sydd y ddim byd i gyfateb yn y Ffrangeg. Ond, er gwaetha dyfeisgarwch y cyfieithydd, rhyw arwyneb tenau yw'r Cymreigio hyn. Diddorol sylwi bod mwy o ymgais i Gymreigio hanes Peredur yn yr ail ran nag yn yr un gynta. A mae yna sawl posib, yy, sawl esboniad posib am hyn. Un yw bod yna ddau gyfieithydd wedi bod wrthi yn gyfrifol am y gwaith, gyda'r naill yn gyfrifol am y cet a'r llall am y perlysfaws. Um, a o bosib wedyn bod uh, yr ail yn fwy hyddysg yn y traddodiadau storiol cynharach nag oedd i gydweithiwr. Ond o ystyried y naratifau Ffrangeg a dull yr adrodd, bysa'r perlysfaws yn cynnig mwy o gyfleon y Gymreigio, o ran natur a lleoliad o ran triniaethau, o ran y byd olwg a'r arddull, ac o ran y prif gymeriad yn ogystal. A thra bod anturiaethau um, y, y cet yn digwydd mewn rhyw fath o dir neb y tu hwnt i'r byd, gan mae taith ysbrydol yw'r cais am y greul am fanna, a'r naratif yn frith o bregethau a esboniad y diwinyddol. Yn y perlys ma, yn y perlys faws cawn ddaearyddiaeth a champau mwy penodol a diriaethol. Ac mae arddull blaen uniongyrchol y perlys faws hefyd yn trosglwyddo'n haws i ddulliau naratif y Gymraeg. Soniais ar y cychwyn fod Peredur yn enw ar nifer o gymeriadau yn y testuna cynhenid. Hyd yn oed o ganolbwyntio'r Peredur fab Efrog, lle mae'r tad enw priod penodol yn ei ddiffinio. Mae ddelwedd ynghyd â natur a chyd-destun y cymeriad a'r anturiaethau sy'n cael eu priodoli iddo yn gyfnewidiol iawn. Gwelodd awduron neu gyfieithwyr bod modd addasu y Peredur yma yn ôl y gofyn. Fel Arthur ei hun, mae'n troi yn dipyn o gameleon. Mae'n cael ei drawsnewid o ryfelwr i farchog urddol, o joscyn ansoffistigedig i aelod blaenllaw o lys Arthur sy'n deall gofynion chivalry, ond sydd eto'n ddyn duwiol. A, neu, dyna beth 'da ni'n cael yn y thing, rhan gyntaf Sic Real. neu fel yn ail yn y Sengreal, yn farchog sy'n defnyddio'i arfau i orfodi troedigaeth Gristnogol ar unrhyw un sydd ddim yn arddel y ffydd, gan adleisio croesgadau'r cyfnod. O olrhain y cyfeiriadau o'r ffynonellau cynharaf hyd at ddiwedd y bedwaredd ganrif ar ddeg, yr hyn sy'n i'w nharo yw rhan bwysig Historia Peredur yn natblygiad delwedd cymeriad Peredur fab Efrog, ac felly mor allweddol oedd gwaith awdur y fersiwn cynharaf sydd gynnon ni o'r chwedl. Wyddwn i ddim faint o fwlch sydd rhwng testun un tyst cynharaf, Peniodd Saith, a'r fersiwn cyntaf un a roddwyd ar glawr erioed. Ond rhywle tu ôl i ddernyn Peniodd Saith mae yna awdur sydd wedi creu gwaith creadigol iawn. Mi lwyddodd i weu at ei gilydd deunydd o ffynonellau tra gwahanol, rhamant Chrétien de Troyes a a deunydd storïol sydd, yn ôl ei nodweddion, yn debygol o da- darddu o'r Traddodiad Brodorol. Boed y deunydd hwnnw yn gysylltiedig â chymeriad o'r enw Peredur neu beidio. Ac mae'n ymddangos yn debygol iawn i mi mai awdur fersiwn cyntaf y chwedl oedd wedi bathu'r enw Peredur Fab Efrog ar gyfer yr arwr sy'n cyfateb i Perceval yn y Conte Grael, gan dynnu dau enw o waith Sieffre oedd heb gysylltiad â'i gilydd cyn hynny. Ac mi adawodd Historia Peredur waddol, gan fod hanes Peredur yn y chwedl yn brenaru'r tir ar gyfer y cyfieithiadau diweddarach gawn ni yn y Saint Grael. Gallai gyfieithydd neu gyfieithwyr y Cert Apêl Isfaws gymryd yn ganiataol fod y gynulleidfa neu'r darllenwyr targed yn gyfarwydd â Peredur fab Efrog fel un o fel un o farchogion Arthur, yym, yn ogystal â ag enwau eraill o'r o'r byd Arthuraidd. Mae'n llawer haws cymhwyso stori newydd yn tarddu, tarddu o iaith a diwylliant arall, os nad yw'r cynnwys i gyd yn gwbl ddieithr. Ac yn hyn o beth, wrth gwrs, mae sefyllfa um, cyfieithiad Cymraeg o'r, or CET yn wahanol iawn i un um, y cyfieithiad Gwyddeleg o'r un testun. A rhaid cofio hefyd bod y Saint Grail yn tarddu o'r un cyd-destun â'r Llyfr Coch Hergest, a mi wyddwn i fod fwy nag un copi o Historia Peredur wedi bod yn yr un sgriptoriwm hwnnw yng Nghwm Tawe. Ond pe tasai Historia Perodi ddim, pe tasai Historia Peredur ddim yn bodoli, a fuasai cyfieithu'r Cett a'r Perlyswawth wedi digwydd o gwbl? Yn sicr, mi fasa rhan oer cyfieithiad dipyn yn wahanol i'r hyn sy gynnon ni heddiw. Wrth gwrs, gadawodd y Saint Greal yn ei dro, waddol. Bu beirdd yr uchelwyr a'r sawl fu'n eu creu trioedd ac achau Arthuraidd newydd yn turio yn y ddwy ran, ond stori arall ar gyfer noson arall yw honno.